Chin state ah ralhrang nih ralphung a buarmi biakhiahnak tuah dingin Philippine phung fimthiam hna nih nawlpat. Myanmar ralhrang nih Chin state ah ralphung an buarmi he pehtlai in ralhrang luzik, Min Aung Hlaing le ralhrang bawi hna report tuahmi kal cuahmahmi ah biakhiahnak tuah cang dingin Philippines phungfim hna nih Philippine ram i a ummi Department of Justice DOJ ah Nawlnak thawng nih kul ruk chiapa sawm thum le pakhat ah an thanh. Chin State ah ralhrang nih ralphung a buarnak le miphun cungah hramhram in thil a tuahmi kum thawng nih kul thum in report rak tuahmi cu biakhiahnak tuah cang dingin nawlnak an tuah hi a si. Chin state ah ralhrang nih ralphung a buarnak hi vawleicung phungthiam Gilbert Andres le Rommel Baccares nih Min Aung Hlain cu ralphung buar in hrimnak pek piak ding in thonghnih kul le thum tho thla ah report a si. Hi kong he pehtlai in i rauh lo tein biakhiah piak ding in a voihnihnak nawlnak DOJ ah tuah a si. A voikhatnak cu thonghnih zakua kul le nga vaupi thla ah tuah a si cang. Phungfimthiam hna nih cun ralhrang ruangah Chin State ah ralhriam ruangah kum thonghnih kul ruk tang khawngthla in chiapa tiang mizapi a tlawm bik sawmriat pathum an thi i hriam ruangah ngakchia kul le khat an thi tiah a langhter.

Asinain phungfim thiam hna nih cun Philippine biaceihnak hmunpi cu Bayern Monavi Ramulo sualnak ah miphun thahnawnnak, ralphung le miphun chung sual tuahnak universal jurisdiction ningin kherhlainak tuah khawh a si tiah kum thong hnih hlei khat ah bia a khiah tiah an chim ve. Ramkhel buainak cu ramkhel lamthluan in silhnal dingah ralhrang nih biahren langhter dingin Chinland Council nih a thanh. Myanmar ralhrang nih ramkhel buainak cu ramkhel lamthluan in silhnalh ding an lungthin takin an i tinh ko ahcun ralhrang lei nih hmaisuang in biahren langhter ding cheukhat Chinland Council nih chiapa kul le sarih ah an thanh. Myanmar ralhrang nih mizapi inn le lo ngandamnak, fimthiamnak le biaknak in telh in mizapi hmuitinh in vanlawng kah ngol, ral hriamtuar mizapi sinah minung hawi zawnruahnak he zalong tein bawmh, hramhram in hriamtlai dingin mi rawt ngol, ramkhel thong tla dihlak a rianrannak in thlah tiin hmaisuang ah an tuah awk a si tiah an langhter. Ralhrang nih a duhning hoih in a dirhmi cozah, phungning in democracy cozah cohlan khawhnak a lamkip in aa zuam bantukin le ralkap, tiralkap, van ralkap thazang thuat, sualnak ngei lo mizapi cungah hruhru hranghrang kahdohnak tuah, innpa le ramleng cheukhat forhnak hmangin dothlennak tuahmi he a dang tein ceihmainak tuahmi cungah i ralrin ding a si. Dothlennak tuahmi hna zong nih mizapi le CDM cawlcanghnak cu upat piak in ralhrang caah phunglut a si kho ding in thiltuah cu hrial ding in le mizapi dohthlennak cu pehzul ding kan in sawm hna ti zong an langhter. Hi cathanh cu thawngnih kul ruk chia pa kul le thum in kul le nga tiang tuahmi Chinland Council a caan hnihnak a voithumnak council meeting biachuakmi a si.

Hi umnak caan hmannak hi Upa F. Sang Dona, Assembly Chairman nih a hruai i Reverend Dr. LH Lalpekhlua, General Secretary nih onnak a tuah. Rongboltu Dr. B. Zonunsanga, Hospital Director nih donnak welcome speech bia le technical report a pek. Hi ca hmannak ah Pu Si Lalsawmzuala, Chief Executive Member, LADC nih biachimnak a neih i Rev. F. Lallawm Zauva, LGS Mission nih Pathian sinah pekchanhnak ca na hman. Rev. Zion Varmawia Fan cun AGS Service nih lunglawmh biachimnak a ngeih i Rev. C. Ngur Eng Mawia, Chaplain, LCMC nih thluachuah peknak in caan dih ter a si. Accident in nunnak liangmi lo pangkhua uai le e nih thlawhpiak. Thonghnih kul ruk chia pa sawm thum le pakhat ah uai le pangkhua brands nih Pu Zoram Ceu Lian nih a thlawh dih manh lomi an lo an thlawhpiak hna. Thawngnih kul ruk cheu pa kul i nga i thiltlang khuapawng pick-up accident nakah a nunnak a liammi Pu Zoram Ceu Lian Lo Cin khat le cheu hmun cu Ianglai Association Pangkhua Branch member sawmriat nih an thlawhpiak hna. Hi accident an ton tan ah hin driver le Pu Zoram Ceu Lian le a nupi le an fanu hna an i tel. Aizawl in an i thawh i thiltlang phanh lai kilometer pakhat hrawng ah accident hi an tong. Annih hi Aizawl ah an nu damlo zohttiri kalmi an si. Pu Zoram Ceu Lian nih hin a nupi le a fale pathum a kaltak hna. Pu Zoram Ceu Lian hi Miteima le Khuatlang caah aa pechanmi le zaanghlei cawimi a si. Chiatni ṭhatni ah khuatlang ca rinhchanh ngaimi zong a si. Pangkhua YLA hna nih cun tu bantukin khuatlang caah rinhchanhmi le zaanghlei cawi an sungh hi an lungthin a suk ngai hna caah tu bantukin a lo thlawh manh lomi thlawhpiak dih an timh hi a si. Hleihnihnak LADC monsoon season lim a si. Thonghnih kul le ruk chiaupa kul le riat le kul le kua i hleihnihnak Lai Autonomous District Council monsoon season ni hnih chung tuahmi cu lim a si. Pu HC Lal Thawm Liana, Executive Member, Tization Department zohkhenhtu nih official bill a chuahpimi Dilai Autonomous District Council Entry of Goods into Market Tax Bill thonghnih kularuk cu ceih a si hnu ah pass a si. Pu Si Ngun Lian Cung, MDC, Lawngtlai Vengpi bialtu private member resolution Dilai Autonomous District Council ram luhnak dingah NGGate ṭha tein a um khawh nakhnga Lai Autonomous Council nih Hmala seh timi cu ceih a si hnu ah cohlan a si. Pu HC Van Lal Ṭianpuia, Executive Member, Inn le Waterway Department zohkhenhtu nih official bill a chuahpimi The Lai Autonomous Council Ferries Waterway Boards Bill thong hnih kul le ruk cu ceih a si hnu ah pass a si. Hleihnihnak Lai Autonomous District Council monsoon season ah hin start question hleithum a lut. Biahalnak hleihnih hausa leh a si i an start question pathum leh a si fawn. Official business pathum hna cu pakhatnak The Lai Autonomous District Council Ferris Waterway and Botch Bill thong hi kuleruk The Lai Autonomous District Council NG of Goods into Market Tax Bill thong hnih kul le ruk. Pahnihnak, Delhi Autonomous District Council Entertainment and Amusement Tax First Amendment Bill thong hnih kul le ruk cu ceih a si hnu ah pass a si. Cun private members resolution pahnih pakhatnak Lai Autonomous District Council nih holh cawnnak spoken language ah Kawl, Burmese le Hindi holh mino nih an thiam nakhnga hmalak siseh ti a si. Pahnihnak, Delhi Autonomous District Council ramluhnak ah entry gate ṭha tein um khawh nakhnga Lai Autonomous District Council nih hmalak siseh ti cu cohlan a si. LADC Monsoon season chung Panel of Chairman caah Pu Si Ngun Lian Cung Lawngtlai Vengpui bialtu le Pu Kel Ramzawa Vungtlang South bialtu thim an si. LADC Monsoon season hi Pu Si Lal Muan Thanga Chairman le Pu Si Lal Neih Khuma Deputy Chairman nih hruainak tangah tuah a si. Lai cozah nih Kawlholh cawng dingin session ah a pasmi cu Dilai Ramteng nih duhlonak cathanh a chuah. Thonghnih kul le ruk chia pa kul le riat le kul le kua i tuahmi hleihnihnak Lai Autonomous District Council monsoon session an i khatnak ah Lai cozah LADC nih Kawl, Burmese le Hindi cawnnak hmalak seh tiah a pasmi cu chiapa kul le riat zan ah Dalai Ram Times nih duhlonak cathanh an langhter. Cathanhmi ahcun vawleicung Lai miphun nih cozah kan ngei ve ko tiah hmaihngalhpi awk tlak LADC cozah kum sawm nga leng a kal khawhmi hi Pathian lamhruainak thawng in a si. Thawngnih kul le ruk chio pa kul le riat LADC fur lairelnak an i khatnak ah hmailei i KMTTP lam a tlamtling lai dingmi le mino hna caah tiin kan pawngkam holh kan thiam lo cun ek peihtu hmanh ah an kan duh lai lo timi hmurka a chuak hrimhrim hi Lai miphun lairelnak zumh tei a si. Mino hna nih Burmese Hindi thiamnak ding caah Lairam cozah Lai Autonomous Council nih Kawl Burmese holh cawng dingin a pasmi hi hmailei Lai miphun tlaunak dingah kan ruah. Kan Lairam pal in chawlehnak kalpi an timh cun Mizo Laiholh hi cawng ve hna seh, thiam hna seh. Rammi nih Kawl Burmese cawnnak tuah ding hi a herhmi zong a si lo. Vawleicung ram miphun tampi cu chawlehnak, sumdawnnak ruangah holh le miphun dolh a simi zung an tampi lioah hmailei KMTTP lam pem dingmi le tulio Arakan he chawlehnak kal cuahmahmi ruat chih in Kawl holh cawng dingin biakhiahmi hi let ṭhan dingin kan duh. Miphun le ram holh zawnruahnak he Lai cozah, MDC, EM hna nih khua nan tuak ṭhannak lai kan in nawl hna. Hi tluk in Lawngtlai District chung Laimi le LADC, MDC, EM hna le Lai Council tang i rianṭuan hna Lai cachim hna nih Laiholh thiam hleng ṭung loin Burmese cawnnak ding kong hmalak timh le chawkawlnak ding i ruahchan men i Kawlholh cawng ding tiah LADC nih a hnatlakmi hi Lai miphun zawnruat in zoh ṭhan siseh tiah an langhter. Hi kong he pehtlai in The Lairam Times Executive Editor Salai Robert Biak Cin Cinzah nih cun zei bantuk rammi sinak aa tleihmi kan si ko zongah Laimi sinak le Lai caholh dirpimi ka sinak in midang zawnruatnak he i thlak caan zong hi va um ko hmanh sehlaw Tutan ah Lai caholh nih Kawl Burmese holh a rumro in mino hna nih an thiam nakhnga cawng dingin hmalak a timhmi hi khuaruahhar ngai a si ko. Ram hruaitu hna nih rammi le khuami ṭhanchonak ca i an ruahmi le an tuaktanmi cu va soisel ngam ding kan si lo nain mah miphun Lai holh hmanh a thiam lomi nih Kawl Burmese holh cawng dingin hmalaknak timhtuah hi cu ningzah awk thil ah ka ruah, tiah a chim. Cun KMTTP zalampi a tlamtlin lai dingmi ah Lawngtlai District a rak panh dingmi hna nih kan zatlang holh le kan miphun holh thiam hna seh timi lungput ngei loin a rak panhtu hna holh kan thiam a hau timi lungput ngeih hi miphun tlaunak a si. Holh tampi thiam a herh i a ṭha ko. Asinain nihin Lawngtlai District Laimi dirhmun ahcun Kawlholh cawn le thiam hi a herh in a caan a si rih lo. Mah miphun holh thiam le Laimi sinak i fiang cikcek hmasa a hau. Vawleicung ah chawlehnak ruangah miphun, ram, uknak, nunphung a tlaumi an tampi cang bantukin chawletmi nih tual chung holh thiam dingin hmalak si selaw a ṭha deuh hnga tiah a chimchap. Council of Churches in Mizoram nih FCRA Amendment Bill thawng hnih kul le ruk kongkau ah Mizoram cozah hmalaknak diriam lo. Council of Churches in Mizoram hruaitu hna nih cun FCRA Amendment Bill Parliament monsoon session ah tuaktan dingin tinh a si caah hi duhlonak langhternak thonghnih kul ruk hniang hleikhat ah Aizawl ah lamzawh hrihawh a timh. Mizoram cozah nih FCRA Amendment Bill ah hma a lak ning kongkau ah Council of Churches in Mizoram hruaitu hna nih cun diriam a si lo. tiah an chim. Cozah nih a tuarnak ding a ngeih ve lo caah zei i an rel lo zong a si kho. Kannih tu cu a tuartu kan si khawh caah hi bill hi hman a si nakhnga law dohkalh kan timh lai, tiah an chim. Lamzawh hrihawh timh hi khuakhan ning cun hmun hnih in zawh a si lai. Zing suimilam pahra le cheu in Zarkawt le Sikulpui kawn in thawk a si lai i Vanapa Hall hmaiah ton a si lai i program hman a si lai. Cu hnu ah CCM member lawng si lo Khrihfabu kip le NVO hna zong sawm timh an si. Hi bill a duh lotu paohpaoh i tel dingin kan in sawm hna an ti. Council of Churches in Mizoram hruaitu hna nih cun hi phung hi a tlangli in zoh cun a ṭha ngai ding a lo. Asinain thuk deuh in kherhlai tikah India ram minority hna cung i thiltlung cia le tlung cuahmahmi zoh cun a hmangtu caah hman sual khawhmi thil um dingin a lang tiah an chim. Council of Churches in Mizoram hruaitu hna nih cun tuhi Mizoram ah FCRA license nei hi hleikua an um lio a si. Presbyterian le Baptist lawng Khrihfabu min in ngei an si. India ram pumpi ah FCRA license ngeimi Khrihfabu hi hleithum lawng an si lio ah fan hmu zat hi sawm nga le panga in sawm ruk percent a si tiah an chim. Malaysia in Myanmar ram ah Chinmi telh in minung sawm kua leng kuat an si. Malaysia ram Johor Bahru ramkulh Nenas Immigration Depot ah hrenmi Chin miphun telh in Myanmar rammi sawm kua le pakua le ramdangmi minung za sawm riat le paruk cu Chiapa kul le riat ah an ram cio ah an kuat hna. Mah ram ah kuatmi hna lakah Myanmar rammi sawm kua le pakua, Bangladesh rammi sawm thum le pali, Pakistan rammi sawm thum le pahnih, China rammi pali, India rammi pali, Philippines rammi pakhat le Thai rammi pakhat hna an si.